Nilqagħkom għal podcast ieħor Konspirisitieri, illum għandi persuna li jkolli nammetti li jiena ma tantx nafha sew, ma nafatlu f'social media u llum grazzi għal podcast nixtieq insir nafha sew u qed nagħti l-opportunità lilkom ukoll issiru tafu aspett ieħor ta' din il-persuna u għandi miegħi lil Gabriel illi forsi intom tafuh bħala The Briefcase Man. Grazzi tal-istedina, Stef, vera l-apprezza. Napprezza li inti ġejt. U mela. Kif inti?
Mhux ħażin, mhux ħażin. Kemm xejn impenjat minn ħaġa għal oħra, imma nipprova nlaħħqu mal-ħajja, ma ngergrux. Forsi fil-verità jien fortunat li jien impenjat. Ġieli ngergru naqas żejjed ukoll. Għadek żgħar Gabe inti? Iva. Kemm għandek żmien? 24 sena. 24 sena, wow. Ħa ngħidlek għalfejn qed ngħid wow, għax 24 sena u qisek diġà sibt il-missjoni Għal fej qed tgħix. Iva.
X'inhi, x'inhi r-raġuni? Jiena naħseb li sbaħ feeling li persuna tista' tħoss hija li tgħin il xi ħadd. U li tgħinha imma tara actually tmur għall-aħjar. Taf kif? Forsi meta kont kemm xejn iżgħar, kelli fażijiet fejn kont kemm xejn mhux qiegħed daqshekk tajjeb mentalment, u dejjem xtaqt li kien hemm xi ħadd hemm għalija. U forsi kien hemm nies li provaw jgħinuni, imma ma rnexxilhomx. Ara dik li nixtieq nagħmel, li ngħin in-nies, imma nkun ta' suċċess fiha għax hemm differenza. Taf kif? Il-ħsieb huwa importanti, imma li hekk li titfa' lilek innifsek fiż-żarbun tal-persuna u tifhmu u hekk li tgħinu u tħalli imprint fuqu, naħseb dik xi ħaġa li ma qabel ma xejn. Jiġifieri inti għaddejt minn trawma. Għaddejt minn affarijiet meta kont żgħir, ġifieri childhood tiegħi fejn dħlu ġenituri, la bringing tiegħi ma kienx l-ar, ġifieri ġenituri tiegħi dejjem tawni bringing tajjeb, dejjem kienu hemm għalija tawni emotional support, però minn mindu kont żgħir dejjem kelli dil-ħaġa li qatt ma nieqaf newden. Dejjem ikolli qisu dawn id-diskursati fuq wara ta' moħħi li qatt ma jieqfu. Ġifieri eżempju l-ewwel każ ta' ansjetà tiegħi niftakru minn l-iktar kmieni primarja eżempju year one, year two, sejjer l-iskola u qed naħseb x'lezzjonijiet għandi ta' year one, year two, ġifieri kont għadni ċkejken, taf kif moħħi bilkemm kienet żviluppat ta' dik l-età, qed naħseb x'lezzjonijiet ħajkolli u għax dik il-lezzjoni m'għandx immur tajjeb fiha u fl-istess waqt qed inħoss li stonku jdur. Dak l-ewwel każ ta' ansjetà li niftakar. Jiġifieri naħseb li biċċa kbira tal tal-uġigħ tiegħi ħa ġibtu naqaħ fuqi jien stess għax naħseb ħafna inkollu newden. Imma Tajer One! Kif kif stajt iġġibu fuqek inti stess? Kif kellek moħħok daqshekk diġà Jiena naħseb li inti old soul. Ġieli qalulek. Ġieli qaluli.
Ma nistax nifhem minn fejn qed tinbeddi l-idea. Inti ġġa ġejt, ġġa għex, ġġa kellek ħajjet oħra. Anzjan ġieli biex inqermijak.
Mhux anzjan fil-fiżika tiegħek ta' imma imma moħħok wis il-qoddim għal ġuvni 24 sena u għandek ħafna knowledge fuq il-ħajja u fuq it-tbatija u normalment min ikun empatiku bħalek jien ma nafekx ma nista' ngħid li int empatiku. U anka bli qed tagħmel briefcase men issa nidħlu fiha, turini illi għaw ġew għandek post għal dawk in-nies kollha li qed ibatu hemm barra. Ija. U dik mhux kulħadd kapaċi jagħmilha. So, għalija inti. Imma hija intrinsika, jew hija tista' titgħallem, ma nafx. Tista' titgħallem meta kellek qed tgħid inti kont bati bl-ansjetà, kont kont year one? Year one, year two. Meta inti suppost kont moħħok fit-toys, tilab il-futbol mal-ħbib, tpinġi.
dak it fil-klassi, eżempju, qed nara studenti għor fuq naħlor tal-klassi, u qed nara tnejt illum, istra dak għandu xi ħaġa, llum jgħatna differenti. jisa forsi naqxi tip ta' jew pattern recognition, tipo, u nidħol fih, eh, ġifieri, nipprova nistudjah. U għalhekk jogħġbuni daw l-istejjer tan-nies. Vera jaffaxxinawni n-nies, l-istejjer tan-nies. Kif intlaqgħet imbagħad din li mbagħad ġiet il-problema tiegħek bl-ansjetà mill-familja.
Ara, jina zibt appoġġ kbir minnhom minn missieri, dejjem kienu hemm ta' sapport, anzi naħseb qatt ma nista' nirringrazzjahom biżejjed, jina grat għal dejjem għalihom. Kienu hemm għalija, ovvjament ħaduha daqsxejn ta' sorpriża forsi, ovvjament mhix l-isbaħ ħaġa, tifel tiegħek ikun għaddej kull tip ta' instabilità emozzjonalment, bdejt immur terapija għand psikjatra, bdejt nieħu mediċini. Tul l-ewwel terapija li mort għand psikjatra? L-ewwel bdejt għand terapista. Psychotherapist?
Normali, psychotherapist, u provajt ma immux fuq il-mediċini, provajt sempliċement eh, speċi ta' nimprova. Titkellem, u kemm kellek żmien? Naħseb l-ewwel darba li mort kelli 19 sena. f'dak l-ilma. Imma bat irrealizzajt, jew forsi terapista tiegħi irrealizzat li speċi ta' ma kienx biżejjed u għalt li isma' forsi nissuġġerilek tħu din il-mediċina. Milli nista' niftar naħseb kont dejt xi antidepressants. Issa jien dejjem kont persuna li jisni dejjem kont qed nfittex l-identità tiegħi. Kont naf affarijiet li oġbuni u xi nħobb u xi ċitani, misni qatt ma kont naf eżatt Gabriel tonna minnu. Qatt ma kelli idea u forsi għadni qed nipprova nsibu min hu Gabriel Tonna. Jista' jkun għandek memorja ta' Gabriel Tonna f'lifetime oħra? Jista' jkun, ma nafx, m'għandix idea. Fil-verità, ħa nkompli hekk fuq din għax biex biex. Biex ma niżvijawx.
Eżatt, eżatt.
Kont bdejt kors mediċini u ma kinux ma kinux qablu fuqi. U bdejt mediċina differenti, mediċina differenti, mediċina. U bdiet dan iċ-ċiklu ta' speċi ta' isma, forsi jaf jien għandi hekk, forsi jien jaf għandi hekk. Ħafna misdiagnosis ġifieri. Eh, smajt ħafna eh, termini differenti jaf għandek hekk, le inti hekk għandek, le naħseb hekk għax din hija simli ta' hekk, mhux hekk hekk għandek. Ħaġa waħda kienet konstant li hemm xi ħaġa ħażina fija. U l-lum il-ġurnata vera jiddispjaċini li jien naħseb hekk Jiena illum il-ġurnata attwalment vera nħossni furtunat tal-mod ta' kif jaħdem moħħi. Tipo, ġieli qum filgħodu u eħe, nkun il-briefcase man, nħossni konfidenti, nkellem in-nies, kun stirat, nħossni soċjevoli, però ġieli qum filgħodu u ma nsibux. Nħossni anzjuż, nervuż, ma jkun ebda tinkellem il-ħadd, nkun vera jekk irritat. Però li jena nemmen li meta nkun jgħat f'dak l-ispazju li ktar li nikrea kontenut tajjeb. Bħal meta ma nafx, eżempju, artist. Meta jkun għadu kem ħassar forsi minn relazzjoni, għemmek jħorġu l-isbaħ diski minn dak l-uġieħ. U forsi nemmen li dik hija parti mill-problema li l-uġieħ nitfawlu tabella li huwa negattiv. U naħseb meta realizzajt dik mort tal-aħir, meta realizzajt li jisma, forsi għandi naċċetta li jenek. Taf kif? U nuża għall-arti tiegħi u forsi biex nispira nies oħrajn. Taħseb illi fl-assenza tal-informazzjoni bniedem jasal għal konklużjoni vaga? Iva. Jiena nemmen illi illi bniedem jgħaddi minn ħafna affarijiet f'ħajtu u emozjonalment għandna ħafna emozzjonijiet għaddejjin il-ħin kollu. Skont inti x'taffronta l-ħajja sewwa. Kultant inħoss li meta inti tkun f'mumenti ħżiena, irridu bilfors ins- niġġustif- mhux niġġustifikawhom, irridu nillejbiljawhom kif għedt inti bħala li hemm xi ħaġa ħażina. Ehm, flok ngħinu lill-persuna tkun iktar reżiljenti u ssib il-coping skills tagħha, Nitfgħuha ġo label, nitfgħu ġo kaxxa li għandha xi ħaġa ħażina u rridu bilfors ngħinuha biex ma ma tkun qatt iktar dawn, pereżempju. Eħe, eħe. U naħseb xi ħaġa oħra li ma nifhmux hija li jekk hemm xi ħaġa ħażina, di din m'ilux irrealizzajtha, jekk hemm xi ħaġa ħażina by nature hemm xi ħaġa oħra tajba. Kieku dik il-ħaġa ħażina ma teżistix, di bħal meta kieku m'hemmx il-lejl, m'hemmx il-ġurnata. Bravu.
U dik naħseb hija xi ħaġa li nixtieq ħafna nixtieq li l-poplu Malti speċifikament jirrealizza. Speċi ta' jekk inti kapaċi tħossok imdejjaq, kapaċi tħossok kontent ukoll. Kieku qatt tħossok imdejjaq ma tafx ġifieri dik il-kontentizza, ma tafx il-valur tagħha.
U biex inżid xi ħaġa oħra miegħek għax vera qed fakkarni kif kont jiena żgħira. Jiena wkoll bħalek ma jiena anzi naqra differenti. Kelli tfulija diffiċli ħafna anka żożija, diffiċli ħafna, sax ngħid li kienu sbieħ. Imma fin-nuqqas tad-dawl, fin-nuqqas tad-dawl li tista' tara l-istilel fis-sema, meta inti tkun imdejjaq, mhm. dejjem hemm raġuni għal xiex, pereżempju, meta bniedem iweġġa' mingħand a kawża ta' ta' azzjoni ta' bniedem ieħor għaliex? Mhux għax inti tkun persuna kapaċi tħobb. Mhux hekk? Min ma jħobbx, mhux ħa jkollu emozzjoni. Dik hi. Meta inti lili weġġajtni mhux għax inħobbok Kważi allura. fortunat li qed tbati, li qed tħoss l-uġigħ. U hawn Għax niftak- hija- niftakar ħafna fil-Madonna jien id-duluri, kemm nitolbu d-duluri. Għalfejn hu l-ikbar dulur tal-omm mhux għax tħobb 'il uliedha, Mela allura inti meta għaddej minn xi ħaġa diffiċli, mhux sinjal li hemm xi ħaġa tajba warajha għax inti għandek xi ħaġa vera tajba, virtù vera sabiħa? Vera togħġobni dik l-analoġija. Huwa il, il jiena dejjem ngħid li huwa n-nuċċali li inti tilbes mm. biex minnu tħares lejn il-ħajja, lejn l-affarijiet, għax inkella jekk tagħti l-għala. Hm. you get carried away, u ġviri taqbad ehm, ċirku ta' emozjoniet ħżiena u tibqa' niżel fihom very vicious circle. Eh? eh, u rabbit hole jadib. Eżatt. Għatma għatma tijaf, ġviri. Ġili taħseb tejt, ħanbrova speċi ta' naħseb li l-nifsi il-barra minn daw l-ħsibijiet. Ma jnex lejx, ma tħaffer iktar fil-verita. Għax il-ħsibijiet il-nifsom huma l-bidu tal-problema. U jsa tiġi ċiklu infinit li qatt ma jispiċċa fil-verità. U xi ħaġa oħra li bħalissa qisna qegħdin ġo therapy session jiena dan il-podcast u għajn. Għalija huwa spazju intimu ta' fej żewġ persuni li għandhom kompatibilità x'in nħoss li għandi kompatibilità miegħek. Kun jistgħu ferraw żewġ kelmet fuq il-mejda. Iva. Ma ntlift madonna x'kont se ngħid. Ma ġara xejn. Eħe.
Inħoss kultant illi l-bniedem maqbut wis f'moħħu. Iva. U jinsa l-lat spiritwali tiegħu. Issa spiritwali taw mhux m'għandix taqsam ma' reliġjon. Imma inħoss illi il-bniedem irid jifhem bil-forsi nu għaddejaw. Aw, all right, potenti ħafna eh, eh, imexxi l-ġisem u għandu għandu effett kbir fuq ħajtek, imma xi ħaġa li tikkombattiha huwa ġew l-ispiritwalità tiegħek. U nemmen li jekk nibbilanċjaw fil-ħajja u mhux dejjem nagħtu li jwejta x'inhu għaddej f'moħħna, nemmen li hawn jista' jerbaħ hawn u jista' jikkalma l-moħħ ukoll. Jien naħseb għandna dan l-għatx biex insibu tarf ta' kollox. Għax fil-verità, fil-ħajja fiżika jirnexxielna nafu għala jiġru ħafna affarijiet, anke bix-xjenza u hekk, imbagħad meta nbagħtu biex nifhmu lilna nfusna jew għala mmutu, hemmhekk nibdew niġġennu għax m'għandniex dawn it-tweġibiet u jrid ikollna dawn it-tweġibiet. Ekku, u hemm tibda l-ansjetà għax the fear of the unknown. Dik hi, dik hi.
U fil-verità ġieli inqas ma taf iktar aħjar. Ma nafx. Dik dejjem. Mhux vera. Dik dejjem.
Kultant tibda tissija tissija u l-moment illi taf ċertu affarijiet għax meta ma tkunx taf qas taħseb fuqhom. Mhux vera. Ma meta int għandek in-knowledge tibda tinkwieta. Hemmhekk jibdew il-problemi.
Ġieli anke eżempju mhux biex inkun naqa' pessimist, ma ġieli nara ritratti tiegħi nnifsi meta kont żgħir. Meta kont żgħir ħafna nara ritratti tbissima kbira u iktar ma tnikber, titbissima iktar qed tosfor. U x'ġara f'dak il-proċess? Sirt naf iktar. Ġifieri ġieli di l-kilba biex insiru nafu iktar jisna qed innifdu lilna nfusna fil-proċess. Il-lajs kemm osservajt affarijiet fuqek innifsek. Ejja, ejja, jiena qatt ma nieqaf, qatt ma nieqaf. Ġieli nkun rieqed u nirrealizza xi ħaġa fil-ħolm tiegħi inqum u niktibha. dak it-tip. Tajjik naqa fil-verita. Wow.
Taqta minn żewġ naħat. U twilet il-briefcase men. Twilet il-briefcase. Kif twilet, kif?
Jien minn mindu kon zaħir kont ossessjonat fuq daw superheroes. Spider-Man, Batman, u għandhom ċertu poteri li inti tejn il-xaħat u ma tistenna xej lura, għax fil-verità huma anonimi dawn. Eh, eh, eh, Konsenaj l aqsja fu minn huma. Diki, u vera dejjem affaxxinajt ruħi b'dan il-kunċett. U jien minn mindu kon zaħir dejjem kont nagħmel il-videos l-iktar memorja kmieni tiegħi bħala tifel hija nagħmel videos, ma niftakarx ħajti minn qabel, mindu kelli xi seba' snin, tmien snin ġifieri. Fil-verità ma naf nagħmel xejn aħjar. Imbagħati f'affarijiet bħal common sense u hekk ġifieri, viżwalment all right. Fejn taf li tbati fil-common sense? Imbagħati. Għax jien għalija għandek ħafna common sense. Skont x'inhu il-common sense? Diki, diki, f'affarijiet ta' kuljum, eżempju ċertu konversazzjonijiet ħfief imbagħati fihom bħal bonġu kif inhu t-temp Għax m'hemmx qofol fihom, inħoss, hemmhekk nagħżaq ħafna. Nibda nlaqlaq, nibda ntemtem hekk, nibda taf kif. U mbagħad meta tkun konversazzjoni fiha ċertu qofol hemmhekk that's my edge inħoss. Ma nafx, mur ifimni. Ġifieri inti tmur inti taħdem? Jiena naħdem iva. Tmur għax ma tgħix bonġu?
Imbagħad eh, anke biex nitlaq. Għax li l-ewwel ħaġa li qed li bonġu.
Dak it-tip nirreħersja f'moħħi tliet darbiet minn qabel. Boston ħanuża. Speċjalment persuna li qatt ma kellimt qabel. Tifhem? Imbagħad anke biex nitlaq mix-xogħol, il-art ngħid bonġu l dak, il dak kemm hawn nies fl-uffiċċju. Ej, ejja.
Il-lajs.
Skanta. Ma kif kont qed ngħidlek dejjem ossessjonajt ruħi ma daw il-karattri anonimi u dejjem kien jogħġobni l-content creation. U jisni meta kbir tagħmilt one plus one tilla tista' żmien. Jien fil-verità qabel il-briefcase fen kelli kelli media outlet tiegħi. Ma nafx għax smajt b'dilup Iva. Kienet.
Iva, iva. L-oranġo, infatti, edha tatu, dik kienet tijaj. Sewa.
Eh, u kienet xaħġa li kont vera passionate fuqa, kena team sħiħ, u darba minnom omt u skoprejt li waqt ġit suspended din il-media outlet, issa jena kont waqaft naħdem il-full time tijaj, fil-veta kont keċċejt. Ma dik nitkellmu fuqa il-qoddim. Ġifiri, ma kelli lebda pjaniħor, kont jgħat all-in fuqa di. Omt U il-pjan tiegħi, il-ħolma tiegħi li kni naħdem fuqha madwar sena, sena u nofs, osfrot, kont kissirt ġifieri. Osfrot għal amma. Instagram ma tan Instagram u Facebook ma tani lebda raġuni speċifika, hija xi ħaġa li tiġri ġieli b'daw il-media outlets. Però għadni s'issa m'għandix it-tweġiba għala, ġifieri ma nafx jekk. Benjaw ġifieri. Eżatt, ma tawni lebda raġuni imma Fimt, un bat tibda taħseb tgħid ma forsi xi ħadd jew brovaja milli ħsara. U trid tiġġennen ġibi għax meta jkollok xi tweġibiet bħal matna qabel, hemmhekk fejn tidħol l-ansjetà tibda tiġġennen. U imma jien it-tip ta' persuna li jekk ma jkolli xejn nagħmel niġġennen ġibi bil-fors kelli nagħmel xi ħaġa oħra. U mat wara nibda din l-idea tal-briefcase man, U illum il-ġurnata vera nħossni fortunat li falla dak il-proġett. Qatt ma ħsibt li ħanejtek. U vera nħossni kontent niltaqa' man-nies u nitkellem magħhom u nifhem l-istejjer tagħhom. Fil-verità fil-bidu bdiet bħala xi ħaġa anonima wkoll, speċi ta' Eħe, għajdi li naqra dik, għax ma ħallewkx anonimu iktar ux. Le, jien fil-bidu għamilt sena, fil-verità għamilt sena, indur barra, inqassam il-flus minn bagalja anonimu, b'maskla, u ħadd ma kien jaf li jien, kien sigriet kbir, kelli daqsxejn ta' paranojja wkoll, għax da wara l-filming jien qed immur fil-karozza, u qed insuq lili nnifsi d-dar, ġieli kien ikollna n-nies jiffolowjawna għax kien ikollhom kurżità ta' min hu l-briefcase man, kif beda jaqbad il-proġett, togħla l-ansjetà tiegħi wkoll ġifieri. Kien hemm ġifieri ħafna mumenti, kien hemm mumenti fejn ħafna drabi pprovaw jieħduli l-bagalja, kien hemm min irnexxielu, Infatti il-ħanut li joqgħod viċin tiegħi mort nixtri l-istess bagalja xi ħames darbiet. Mal-ħames darba bda jħok rasu da li x'in tagħmel, għal għandek bżonn dal-bagalji kollha. Taf kif? Imbagħad kien ġara dak il-każ kien hemm filmat li kemm kien mar kemm xejn viral fej waqfun il-pulizija, aġġornawni jew qalu li kif taħdem il-liġi, u għalu li kelli nizvera l-identità tiegħi fil-verità x'inkella konser nibda laqat multa ma' kull darba. Issa fil-filmat ma tantx tista' tara imma kien hemm folla ta' nies fuq wara u ma tantx xtaqt niżvela lili nnifsi dak il-ħin quddiem dawk in-nies kollha għax jiena f'moħħi dak il-ħin bdew jgħaddu l-mumenti kollha ta' kull darba li bdejt xi ħaġa u fallejtha. Dik il-media outlet li falliet kont għadni kemm ħireġt mir-relazzjoni ta' tliet snin li kienet falliet ukoll. Bdejt ngħid illa ħa tfalli din ukoll. Taf kif bdejt nara kollox jinkiser quddiemi. Għall-inqas il-pulizija kienu vera qalbhom tajba li ħaduni il-bot minn nies, ħaduni ħdej il-karozza, neħħejt il-maskla, qablu għamal ID card, xaġa oħra speċi ta' ma rridx in-nies jaħsbu li għandi x'attaċċament kontra l-pulizija, miħux il-każ. Fil-verità, again, bħal tal-media outlet neġa ħares l-ura ngħid il-laħam kont fortunat li għalu li neħħi l-maskla, għax dak qatt ma kien il-pjan, nixtaq nibqa' anonimu. Ġifieri.
Il-ħajja turik waħedha fejn ħadd jieħdok kultant, imma aħna nibdew nibżaw. Eh. U hemm fejn għax il-bniedem jibda jgħix fil-futur. Ija, u l-affarijiet jagħmlu sens biss meta tħares lura. Eżatt. Meta tkun jgħat fija ma tindunax. U jiġu mod vera Ġieli nissorprendi ruħi, eh? Ngħid ħossni qed f'xi ktieb. Taf kif? Kemm ilek issa tagħmel il-proġett tal-briefcase? Proġett tal-briefcase minn għamilt sena nagħti l-flus anonimu u mbagħad fi frar żvelajt li jien nifsi. Issa jien min jafni vera personalment, minix persona għandi ħafna ħbieb, li forsi noddhom fuq idejja. Ħadd iskant, ħadd issorprendi nqaruhek, però minix l-iktar persuna saċċevoli. Imbagħad inaqa' u Qatt ma ħsibt li ħa nkun persuna ta' quddiem il-kamera. Anke meta kelli l-gazzetta dejjem kont il-persuna li nżib talent, ngħidlu sma' ara nissuġġerilek tagħmel hekk hekk u hekk quddiem il-kamera, forsi tkun daqsxejn animat. Però qatt ma kont il-persuna quddiem il-kamera, qatt ma kien il-pjan. U meta żvelajt lili nnifsi kont nervuż. Infatti niftakarni nittriegħed, ħin kollu nneħħi qabel ma fast il-buttuna. U kienet kienet countdown ukoll speċi ta' nhar it-tnejn fis-seba' ta' flaxija. Ħafna nies kellhom l-alarms u hekk ġifieri. Nitrijet kont niftakar nitfajt il-video għamilt refresh u wara nara ra 15,000 diġà wara 30 sekonda. Anke naħseb fuq għajdu li l-istonku. Imma ngħidlek l-ansjetà li ħassejt ġifieri u hija xi ħaġa li għadni s'issa ġieli ngħid jien vera nħu gost nagħmel il-filmas u nara n-nies, nara jilħaq in-nies għax dik dik tgħinni ngħin iktar nies fil-verità. Imma ġieli f'moħħi dalodu stess ngħid imma tajt qed nikber wisq għall-ansjetà tiegħi, tipo l-ansjetà tiegħi kapaċi tiħħendilja kemm qed isiru jafuni nies. Dik battalja għalija. Eh? Bossok overwhelmed kultant. Ħafna. Sanki sempliċement nidħol nixxi Red Bull eżempju f'ħanut nafx, stra, u nħu gost niltaqa' man-nies u nitkellem man-nies. Imma ġiri l-att li qed nħossni persiv dil-ħin kollu ġiri it's a bit too much for me. Dik hija part and parcel, eh? Iva. Ma, ma l-affarijiet li qed tagħmel, ġifieri jiena U għaw.
Relatax inti.
Kont se ngħidlek, għaw, nixtieq naqsam ħafna mill-affarijiet tiegħi miegħek. Jekk jogħġbok.
Mhuwiex faċli.
Mhuwiex faċli għax inti ma tibqax ma jibqalekx ħajja privata. Mm. Trid trid u inti tibta persuna li inti ġor il-problemi tan-nies, inti tiltaqa' ma' nies għax inti tħobb tgħin u inti empatiku. u tkun titlissen tbissima, però dik l-enerġija tqila li tkun imdawra ma' dak il-persuna jew persuna li qed tgħin qed tiġbidha fuqek. Jiġifieri inti to counter balance trid taħdem ħafna fuqek innifsek u dik il-brief case illi illi kont qed tagħti ħafna ġid minnha u mingħajr ma taf qed timliha bis-saram tan-nies trid tmur u tbattalha. Għax jekk inti tispiċċa ġorr ta' ħafna nies, eħe, tispiċċa tispiċċa ħażin inti. Eħe. Jien ħoss hija kważi ekosistema ma xina mbattala billi nagħmel il-videos. Sew, għandek mod ta' kif tirrilisja. Eħe. U dak huwa l-unika channel li għadżibt fil-verità jien naħseb li nexxi li nwaqqaf il-mediċina u t-terapija x'bdejt nagħmel il-videos erġajt, kun għamil żmien waqaft. Il-problema tiegħi ħassejt li konti qed Nikons ma kontx qed nikkrea, għamilt perjodu fejn ma kontx qed nagħmel il-videos u kont qed nifoka fuq il-problemi tiegħi, kont nieħu l-mediċina, mur għand it-terapija, kont nipprova ngħin lili nnifsi. Kont qiegħed fix-shower, dejjem meta tkun qed fix-shower jiġuk dan l-idejat. Ġitni idea ta' video, kont fajtu fuq YouTube għax jien nagħmel videos fuq YouTube ukoll. Però ma tantx inħobb nuri n-nies x'qed nagħmel hemmhekk, huma anonimi wkoll. Jien persuna li vera nirrispetta l-privatezza tiegħi u vera ngħożżha. Ħsieb ta' idea għamiltha u rawh tnax-il miljun persuna dan il-vidjow u minn hemmhekk issa sparkjat xi ħaġa, stenna, tiena dini l-kuntentizza tiegħi mhux daw il-mediċini jew li jew dit terapija u dik hi terapija tiegħi. Issa fil-verità ma rix li niftiehem ħażina f'ħafna minn sħabi li ħadu lajnuna u marru għat-terapija, anzi biċċa kbira minn sħabi hekk żabu lilhom infushom u marru għall-aħjar. anzi kważi ġili nejra għalihom. Imma li qatt ma kien il-każ. Jista' jkun li kellek vjaġġ ta' misdiagnosis forsi. Jista' jkun. Illi ma tantx tawk il-kuraġġ tkompli u l-bniedem kemm ħajdum jirrepeti u jirrakkonta il-weġat tiegħu minn xi għaddej fl-aħħar għadhom tikxef il-ferita mbagħad iva. tibda ma tkunx tibda mibeda tal-psikiatri u l-tobba għax kif għatlek jgħadni sissa salom il-ġurnata ma nafx eżatt min jien, jisni minix konstant, jisni dejjem et I'm becoming. I'm always becoming something, taf kif? It's an evolution, inti għad tibqa tevolvi. Fil-verità. Sa' kem niġu biex immutu, għana nibqaw nevolvu. U anke wara l-mewtana nibqaw nevolvu. Spiegali fuqa. Dak. Li għax t-interess, kif taħseb inti u għamur. Vera, interess. Ma nafx ħajġri, issa, issa ħatibda t-intervistani inti, issa bdilna r-roll. Jiena nemmen illi aħna jien kifetlek fil-bidu, jiena lija inti mintix l-ewwel ħajja ta' hawnhekk, wisq matur għal 24 sena, di mhix l-ewwel ħajja tiegħek li qed tgħix. Jiena nemmen li aħna nibqgħu niġu fil-ħajja f'ġisem differenti. Għal dejjem. Kreazzjoni differenti sakemm nevolvu u nissaffew. Interessanti immens, eh? Jiena hekk nemmen.
Fil-fatt inti bekk tiltaqa' ħafna nies differenti, ħafna nies li għandhom idea x'inhu jiġri. Ħafna nies bħalissa kien li tinnota ehm, bħalissa fid-dinja u shift. Għaw ħafna nies illi qed ikollhom dak li jgħidu l spiritual awakening. Qed jirrealizzaw x'inhi l-ħajja, qed jirrealizzaw għadi. Naħseb li hemm xi trigger imma minn fejn ġej. Kulħadd għandu l-arloġġ tiegħu. Kulħadd għandu l-ġurnata u l-ħin u ovvjament grazzi għan-nies illi tiltaqa' magħhom u s-sitwazzjonijiet illi ma jiġux f'ħajtek għal xejn. Iva. Imma mbagħad kif għedt inti jgħaddi ż-żmien u tgħid, Illa, għalhekk għaddejt minnha di! Kemm irrabjajt, kemm indannajt, kemm ħsibt illi jiena għal xejn. U kulħadd jasal fiha. Dik interessanti li kulħadd għandu l-arloġġ tiegħu, ħafna interessanti. kulħadd għandu l-vjaġġ tiegħu wkoll, mhux nkollu nikkumparaw. Ekku. Għax sħabi għadhom kemm gradwaw, jien kont imbati biha, jiena waft skola kmieni, junior college, l-ewwel sena ftit ġimgħat, ftit xhur, waft. Ew kont nara sħabi, speċi ta' diħlin tobba u sa diħlin università, avukati, x'naf jiena, u speċi ta' jiena ma nafx qed nagħmel. qed nitkeċċa mix-xogħlijiet, dik kienet xi ħaġa Għalfej kont bati għalfej ħafna. kont titkeċċa. Kont nagħmel l-iktar li nista, ma dejjem kien hemm xi ħaġa ma kienx qed tiklikja. U Dejjem x'kienu jgħidulek?
l-output tiegħi ma kienx issa u għadni sissa ma sax nifhimha, eh? Tipo ma nistax nifhem, jisni qatt ma illum il-ġurnata naħdem ma' stazzjon, naħdem għal vibe u verja tal-qalbi ġifieri. Naħseb ma kontx qed nagħmel xi ħaġa li kienet kien hemm ta' ġifieri kien hemm ħafna provaw jifmuni u nissimpatizza ma' dak il-fatt għax bħal matlek qassien ma kont naf li l-nifsi dak iż-żmien kont ħafna iktar mitlu fanzi u kont kważi nħossni ħażin għax kien hemm ħafna li ħafna bosses milli kelli li vera ħadu paċenzja bija u kont naf li jisnet nażaq u qed nipprova ma nażaqx imma nibqa' nażaq u qed inkun ta' toqol għall-kumpanija ma żammuni kemm jistgħu u fil-verità di l-idea tal-briefcase man jiena l-briefcase man kważi narah qisu alter ego fil-verità. Ġieli eżempju tgħid bħalissa qed hawn imma naf li nista' nkun hawn. U Jien tajjeb biex nivviżwalizza ħafna. Jiena l-ġurnata tiegħi dejjem nispiċċaha nagħmel siegħa, siegħa u nofs nimxi u naħseb u nintilef. Timmedita.
Tista' tgħid hekk hekk hi. Hekk hu, hija l-prattika li tal-medita. U l-briefcase man kien jisu karattru ximkien li jiena għat li jien kapaċi nasal hawnhekk. Nkun soċjevoli, nkompli ma' n-nies, nkun qalbi tajba, li hekk nkun taf kif. U ħdimt, bdejt naħdem biex inkun dal-persuna u jisni meta bdejt nilbes il-maskla, kien hemm switch hekk, la men, tipo jiena l-briefcase, meta neħħi l-maskla rġajt Gabriel. Imma mbagħad irrealizzajt li fil-verità maskla u le l-istess fl-istess ġisem għadni qed tifhem. U dik istra, u għadni sallum il-ġurnata anke meta nilbes is-sut għax issa l-maskla ma diġem, meta nilbes is-sut, jisu hemm switch insir dak li dejjem ħlomt li nsir. Ġiri kieku mintix bis-sut. Tkellimni differenti. Minn kellek kemm xejn iktar bil-mod. Minn kellek kemm xejn iktar bil-mod, jaf ħares inqas fajnejk, eżempju, u kun kemm xejn iktar nervu sima b'mod li nkun kważi aġitat. M'għandix ideja x'inhi eh, ġifieri. Il-moħħ huwa xi ħaġa wis komplessa. Ħafna, ħafna, ħafna. U nista' nara wkoll illi għandek followership żagħżugħ ħafna inti. Ija. Jiġifieri inti għadek żgħir inti. Imma il-maġġoranza tal-followers tiegħek ma jafux kemm għandek żmien, imma tiġbidhom. Tiġbed tfal ta' 11, 12, 13 sena għajli inti. Il-follower. Ta' dik li tajwa fuq ġeneralment u ġili anki żgħar, ġili tfal żgħar li la għandhom Instagram jew Facebook imma jużaw TikTok, dik li realizzajt, hawn tfal, disa' snin, għaxar snin, ma nafx naqbilx magħha kompletament għax hemm ċertu content li jien nemmen jaf ikun ta' detriment għal tfal ta' din l-età li jafuni minn TikTok, ma ngħid illa għandha disa' snin. Jien ta' disa' snin għax tkun naf li qed ngħix f'dinja speċi ta' u mbagħad ittini ċertu tip ċertu sens ta' responsabilità. X'ngħid illa dawn qed jarawni

Tipo Nemmen ssir- fil-manifestazzjoni. nemmen ħafna fiha u nemmen ħafna fiha għax għamilt żmien twil nagħmilha mingħajr ma kont naf li qed nagħmilha. Mindu kont żgħir ġifieri kont forsi qed nista' ma naqasili, imma kont nħares fil-mera u nimmaġina eżempju, il-mod ta' kif inhi l-maskla minn mindu kont żgħir nimmaġina li nħares fil-mera u narani biha. Min- Wow. min- min- Mingħajr ma kont realizzajt li qed nagħmilha però. Imma mbagħad niftakar jekk naħseb lura tilla. Għandi memorja tiegħi
Naqbel miegħek kompletament għax jiena milta wkoll. Jiena per eżempju, meta kont żgħira, kont nara kopji jisfnu u kont ngħid jaħ jiena nixtieq inkun iċ-champion ta' Malta. Alright.
Fast forward nine years u għamilt ħames snin. Champion ta' Malta tal-Latin u l-Borrum u dik manifestajta. U llum il-ġurnata l-manifestazzjoni hija approvata xjentifikament it is quantum of physics.
Spjegali għax minix daqshekk aġġornat fuqha. Quantum kollok ċans fittex quantum of physics u għal enerġija u l-frekwenzi li għaddu minn bejnietna jien minix immissek imma jiena u inti qed immissu l xulxin tinħossu l-enerġija ta' xulxin. Tru tot.
Tru l-particles, atoms, neurons, photons.
L-enerġija tiegħi kważi kieku tkun waħdek hawn mod. Kif nidħlu jiena u forsi jidħol id-direttur, tħoss iktar sħana. Iva. Ġiet l-enerġija tagħna. Aħna nħossu l-xurxin il-ħin kollu. Allora, f'klim ieħor se qed tgħid kollox huwa konnett. Kollox konnett.
Kollox.
Interessanti, eh?
U kollox beb qed ngħid b'konvenzjoni għax hemm l-evidenza. Hemm evidenza xjentifika. Isna iktar fiha diex, vera minix daqshekk aġġornat fuqha. Ma nista' nifhem minn fejn tiġi. Anke ma nafx, ma eżempju ġili, naħseb fuq xi ħaġa u tiġri. Ngħid illa dik kienet manifestazzjoni, qas indunajt. Imma mbagħad ġili li jiġri iktar ma tipprova, iktar ma tiġrix l-affari. Għax inti skont skont liema intenzjoni jekk inti qed tipprova imma int eċitat jew qed tibża, inti vera trid tkun konvint. Das li trid. Diġa ġrat, diġa għandek xi ħaġa. Eżatt, inti għandek laqwa ħaġa x'inti tivviżwalizza mhm. din, but it's spiritual. Per eżempju, jina jekk nimdejqa, jekk hawn xi ħadd imdejja, u inti di ġarraba ħafna, jekk inti tmur fej persuna u ma tqgħodx attent, l-enerġija ta' dwejja it brings you down. And that's quantum physics. Dik inħossha.
Għalfejn inti tħossok down meta tara l xi ħadd jibki? Tibki miegħu għax qed taffettwa l-enerġija tiegħek qed taffettwa lili. Mm. Għalfejn inti ma tafx Stef x'qed tgħid imma smajta titħaq u inti awtomatikament faqqajt id-daħq mingħajr ma tafx x'inhi tgħid. L-enerġija tagħha. Mm. Fim? That is all quantum physics.
Qed nistudja fuqhom dal-affarijiet. Vera interessanti, ħafna interessanti. Minn fejn taħseb li qed jiġu daw il-problemi kollha ta' fis-saħħa mentali? Jien fil-verità naħseb ma jkunx hemm raġuni ewlenija, ma jkunx hemm raġuni waħda. Jien għamil żmien twil imdejjaq, dak it-tim ma nħroġx minn kamarti, qas biss nixal id-dawl, ma nkellem il-ħadd, Bil kemm irrid niekol u qatt ma kien hemm raġuni waħda, ġeneralment tkun taħlita ta' raġunijiet u fil-verità kull persuna jkollha raġunijiet tagħha. Naħseb li hemm tagħmel differenza bħal matlek qabel il-fatt li tikber u ssir taf b'ħafna affarijiet, iktar ma ssir taf nara jiena li jkun hemm xi affarijiet li ssir taf li ma jkunx daqshekk pjaċevoli. u forsi tbiddillek il-perspettiva tiegħek fuq il-ħajja. Eh, bħalma tlek qabel kont nara ritratti tiegħi ta' meta kont żgħir kelli tbissima kbira u ktar met nikber bdejt nara li tbissima tiegħi bdiet tosfor fir-ritratti. Ġifieri dik kienet analogija li dejjem bqajt naħseb fuqha. Però jien vera naffaxxina ruħi fuq kif għax kulħadd huwa differenti. U dik li tuġobni f'daw l-istejjer tant niltaqa' ma' nies differenti. Kull persuna hija raġun, raġuni differenti.
U kollha, kollha jkollhom xi forma ta' issues ta' saħħa mentali? Jien nirċievi mijiet ta' messaġġi mingħand żgħażagħ. Issa jien fil-verità d-demografika tiegħi hija tfal żgħar u żgħażagħ li huma żgħar fl-età, però mbagħad hemm porzjoni kbira li huma nies li huma l-età tiegħek ukoll, li huma kemm xejn iktar avvanzati fl-età biex inkun biex ma nirfissa ħadd sewwa. U dik li nara li hija konstant kulħadd għandu l-battalji tiegħu mentali. Ġifieri fil-verità jekk m'għandekx moħħok qiegħed sew m'għandek xejn. U jiena dik naħseb l-iktar ħaġa li nħu gost nagħmel li nara xi ħadd sempliċiment jitbissem ħabba xi ħaġa li għamilt jiena. U fil-bidu kont nagħmilha true giving money, kont nagħti l-flus, kont nara nies jitbissmu. Imma ma' żmien kif Immaturajt iktar u kbirt iktar irrealizzajt li hemm iktar għall-ħajja milli tagħti l-flus lil xi ħadd għax dawk il-flus ħa jonfoqhom u ħa jgħosfru, ġifieri ngħidu kuntentizza temporanja fil-verità. Imma meta eżempju eżempju emerenzjana, xwejħa ta' mit sena, għamilt video ma' xwejħa ta' mit sena. Vera, napprezza ħafna. Dik kienet tmur fuq dir-rotta fuq dajsa ma' raġel tagħha li sfortunatament ħalliena U l-unika xewqa li kellha kienet li terġa' tmur fuq din rotta li kienet tmur fuqha meta kienet f'sożita, bażikament. U jiena l-fatt li ħadta u hemm il-filmat u tista' terġa' tarah. Ħafna iktar milli kieku tajtha ma nafx 50 ewro, qed tifhem? U to make it a bit even more deep, Emerenzjana ovvjament għandha l-età tagħha u bati kemm xejn mid-dimensja wkoll. U l-fatt li di kull darba terġa' tara l-filmat qed terġa' tgħix dak il-mument, la men, kważi jaqbadni l-bard. It's, it's way better than giving money. Bla dubju.
Kif tħossok eżatt wara li tkun għamilt a good deed? Tmur id-dar, l-estate mill-ġurnata tal-production u mbagħad tinża s-sut? Ejja, ejja, fil-verità wara video nagħmel ġimgħa nħossni vera grat. Grat għall-iktar affarijiet sempliċi, għal ommi, għal missieri, għas-saħħa mentali u fiżika tiegħi u tal-familja tiegħi. Inħossni vera hekk u nħossni vera kalm ukoll. Kważi isu vizzju, eh, ġifieri, jekk eżempju ġieli jiġi żmien ngħid il-lamen bħalissa għandna xeba' editing, għandna xeba' affarijiet oħrajn għaddejjin, forsi affarijiet tekniċi, ma maħniex niffilmjaw. nibda nħossni qed immajna mentalment, nibda nkun iktar nervuż. Ġvina fil-verità tnejn in-nies imma fl-istess waqt qed insalva lili nnifsi nħoss. Terapija għalik innifsek. Ħafna.
Ġek ma kunx qed niffilmi xi video u nibda jibdew jiġu ħsibiet ħżiena. Forsi jibda ma nafx ċertu tentazzjonijiet ta' affarijiet li kont nagħmel qabel huma ta' detriment għal saħħti. Hemmhekk inħoss li bda niżloq meta ma bdiex nikkrea. Ġifieri. Tal-ġen.
Inti qed li jibatulek ħafna tfal ukoll. Ħafna. X'taħseb li hemm nieqes f'ħajjithom?
Again, ma naħsibx li. Għal xiex jiġu għandek? X'ikunu jridu minn għandek li m'għandhomx f'ħajjithom? Taf li qassim ma naf ngħidlek. Daqs jien ma naf ngħidlek, għax fil-verità x'inhi l-iktar ħaġa kull tara xi ħadd jgħin jew tara xi ħadd għandu miljuni ta' flus xaba' tfajliet miegħu Lamborghini jgħix Hollywood. Ġifieri taf li qas jiena li ma nista' nifhem. Jien l-għan tiegħi huwa li nagħmilha cool. Ġifieri jien I do it with a purpose, intenzjonalment nipprova nagħmilha cool li tgħin. Imma jien nkunu onesti jekk tqabbilha ma' xi ħadd li għandu l-flus kollha tad-dinja jsifher bil-private jets. Ma nafx. Ma dinja misconception.
Għanajdlek għala, għanaddi l-opinjoni tijaj għaw nerġa. Aħna meta nkunu tfal nkunu fl-iktar forma innoċenti, mhm. iktar ma nikbru tikkorrompina s-soċjetà. Nitalmu l-ħazen.
Nitalmu l-ħazen, ġvil flus jiġu iktar kapaċi s-sib tfal miġbudin lej lej lej dan is-sabiħ li qed tagħmel inti lej l-għajnuna li tagħti n-nies, lej il-kindness, lej għax it-tfal jirrelataw magħha tinsiex li daw milhomx ħafna snin li ġew minn sors. Mm. Għal ġo din id-dinja, aktar ma tgħix din id-dinja, ma toqgħodx attent. Iktar ħadd ikkorrompi ruħek, iktar hemm ċans li jamuk il-flus, illi jamik is-suċċess, illi tamik il-karriera, u n-nisa u l-irġiel u l-materjalizmu. Ġifiri, it-tfal jiena dejjem nisħa u din hija xi ħaġa li nammira fil-pajjiżi Azjatiċi. Ġapan, per eżempju, it-tfal jgħalmuna ħafna. Mm.
Għax huma puri. U għalhekk is-sistema tattakka tfal, għalhekk inti jekk inti trid ir-rovina it-target ja tfal. Jekk inti titbiddel il-mod ta' kif tiekol. Għallumhom target ja tfal. Mhux hekk. Ġifieri it-tfal huma l-iktar viċin lej is-sors, l-iktar innoċenti. U fit-tfal l-iktar li titgħallem. U t-tfal il-mod ta' kif jikkomunikaw miegħek qed tgħid inti stess aqqas nifhem għalfejn jiġu għandi tfal. Vera ta' għadni sissa tmur. Alla jgħidha biex tidħol il-ġenna titterġa' tiġi tfal. Iva, Dik jgħidha u nemminha. Imma għadni s'issa qed nipprova nifhem tagħmel ħafna sens. Eżempju jien xi ħaġa li taffaxxinani jiġi ċkejken fuq jgħidli when I grow up I want to be like you. U jġibna ħażin ħaġa f'sens tajjeb imma ġifieri nemozzjona ruħi għax jiena niftakar żmien fejn meta kont żagħżugħ li ma kontx narani ngħix ta' adult, ma kontx narani Taf kif kont ngħidlu lej jien ħammut żgħir, żgur. Kont deffista f'rasi li jien ħammut żgħir. Għaliex imma? Kont għaddejt minn żmien ta' depression, kont ħażin ħafna ġifieri. Ħażin imma b'mod li ma kont nara l-ebda tama, kont ngħix b'mod li naf li għada pitada mhux ħankun hawn. Allura tibda tkun reckless, tibda tagħmel ċertu deċiżjonijiet li ma jkunux responsabbli, tweġġa' nies oħrajn. Għax inti meta f'moħħok, fuq wara ta' moħħok għandek l-għada pitada m'intix tkun hawn, taf kif ir-reperkussjonijiet taf li m'intix ħadd affaċċjhom. U nfatti mbagħad ladarba li bta' l-aħjar, kelli kemxejn ta' battalja naffaċċja l-fatt li jien għadni ħaj. Ġieli jkolli mumenti ta' direalizzazzjoni, għadni jisni qed nipprova nifhem u nikkomprehendi li jien għadni ħaj, għax tant def istaff f'moħħi li ħammut żgħir, meta kont ta' età żgħira, xi ħaġa forsi ma tkellimt ħafna fuqha qabel, li issa jisni kważi surreali, kważi jisni qed ngħix ħolma, taf kif?
Wow. Vera. U, u x'taħseb illi kien il-sors ta' minn fejn inħoloq da kollu f'moħħok? Ma naħsibx li kien hemm trigger, ġraw xi affarijiet meta kon żgħir, ma nixtieq nidħol ħafna fid-dettall fihom forsi, però ma nemminx li kienu huma biss, jien naħseb il-fatt li dejjem kont naħseb ħafna u kont ħalija taqta' minnaħa waħda, kont nara ħażin biss. isni minn ta' żgħira dejjem irrealizzajt li hemm ħafna ħażen fil-ħajja u ħafna dwejja u ħafna mibeda u kont nifoka fuq dik biss. Illum il-ġurnata jien nħossni fortunat li għandi l-anzjetà. Ma nistax infehmek kemm nħossni grat li għandi l-anzjetà u ma nafx jekk għandi xejn ADHD ma jekk għandi lila jiena vera grat il-mod ta' kif jaħdem moħħi. Għandi ħafna affarijiet li forsi ma jaħdmux tajjeb, f'moħħi, pero as far as how I think and how I create and how I'm able to impact people, I love myself so much in that aspect. Ħosni vera fortunat li nkreat b'dak il-mod. U kien hemm żmien twil fej kont nisħet li l-nifsi li jien kont kreat b'dal mod. Illum ġurnata ngħid misni nisħi kont naħseb hekk fil-verità. Ġifieri llum konxju ta' kemm inti bravu, ta' kemm inti intelligenti u ta' kemm tagħmel ġid. Imma Għax jien daqshekk anzjuż u għax jiena daqshekk forsi żbilanċjat kimikament, jien kapaċi nagħmel dak il-ġid kollu. Jiena eżempju għandi l-abbiltà li niffoka fuq ħaġa waħda, ħaġa waħda għal xhur sħaħ mingħajr ma niġi bored. Eżempju l-idea tal-brief case minn għamilt xhur naħseb fuqha. Hyper focus. Hyper focus, smajt biha, infatti, u qatt ma niġi bored. Persuna naħseb mhux ngħidlek normali, x'ħadd mhu normali, ma persuna oħra jaf tiddejja, tgħidlek illa, sa nixtieq nbidlu dal-ħsieb, nixtieq naħseb fuq proġett ieħor. Le, jien għandi dik l-abilità li nibqa' naħseb fuq ħaġa waħda u nista' madwari mbagħad ngħajjihom ta' ġieli nibqa' nitkellem fuq l-istess ħaġa. U jgħidu li wejja biddelna għad-diska gab tipo. Taf kif? Imma fil-verità għax jien imkisser jien sħiħ. Imma huwa l-istess mekkaniżmu. U ddum naqa' biex tifhem, ma naħseb titbati naqa' u tittiegħem naqa' it-toma naħa l-qarsa tagħha biex tifhimha, imma fil-verità kważi huwa miraklu nħoss li jiena magħmul b'dan il-mod. Konxu li hawn is-sabiħ fil-ħajja? Hawn ħafna sabiħ fil-ħajja u fil-verità aħna parti minnu. Ġifieri, hawn il-ħażen, ma hawn is-sabiħ, kieku ma hawnx il-ħażen ma hawnx is-sabiħ, ma hawnx is-sabiħ ma hawnx il-ħażen, u naħseb dik xi ħaġa li n-nies iridu jifhmu. Ma nafx, kif ni- forsi tara fin-natura wkoll kieku m'hemmx id-dlam, m'hemmx id-dawl, ma għandekx is-sema, ma għandekx l-art. Jekk jekk mill-ħażin f'ħajtek hemm is-sabiħ ukoll, kieku m'hemmx Yin il-ħażin. yang. Yin yang. Il-Ġappuniżi, ċ-Ċiniżi min jgħidha. Ekku, ekku.
L-abjad u l-iswed u kif jikkumplamentaw il xulxin fil-fatt. Dik li nixtieq inwassal min ibati bil-mental health, għax jekk inti tbati bil-mental health, inti gwadanja bil-mental health ukoll. U forsi diffiċli vera għal xi ħadd li eżempju tikkontempla ħajtu, diffiċli tgħidlu hekk. Imma nemmen ċertament li taqta' minn żewġ naħat. Għax għall-inqas fil-każ tiegħi hekk kienet. Grazzi ħafna Gabriel talli kont miegħi u nista' ngħid illum b'wiċċi minn quddiem illi The Brief Case Man m'għadux conspiracy theory issa ġie fact! Sewwa?